Atu cu a nuam lo lengmang an ka cang hna la maw? A nuammi lawngte tu cu ṭha lo le khuiti zu zong khi a hrum tukmi ei ahcun kumca ṭha lo ti si mu. Mah ruangah atu cu a hrum lomi kha kan va ei hna lai i hika hin activity kan tuah ahkhan nu le vai paw kho mi kha cu zeidah an cah ṭhan lai tiah cun atu lio i ralkap utsai bisi cu ha val nan ti ma sala mah kha hi ha ya le ti i kai na ta hin chan kha kai cah khan ka rawt ko lai i sang man an nei Kain he Kain ka lu cu a kal hna i zultu sertu innchungkhar ti hi tuzan ah hin i ruahti dingin ka hin chim ka duh i ka hin nu le pa bantukin fa le bawm khotu fahnak ngei khotu midang an um lo a tuah maw khakha fale caah hin nu le pa bantukin fahnak pe khotu le herh le lawmhnak pe khotu zong an um lo timi kha ka hin van chim ka duh cun ka hin a fawinak na fa nunnak ah Jesuh zumdotha sining ah sertu nangmah na si midang hi bawmtu an si i nangmah hi nu le pa hi sertu bik cu na si timi kha ka hin van langhter ka duh rang doh in ka van ti ko lai i ka ka ngai awk ka nak tein rang doh in ka ngai ve lu maw i ka hin

Khrih hnu na tlunnak thawngin na cawmmi, na hngalhmi vialte kha na fale sinah nangmah na thiamnak ṭha bik in na chanh lai. Kan um, Jesuh Khrih kan zulh. Kum zakhat Khrihfa kan si kan i ti ko nain um, nu le pa mu, kan fale he zeitluk in dah Khrihfa kan sinak zultu kan si na Jesuh Khrih kan zulh nakin kan kan chanh khawh hna. Chan ti cu tlik zong ah khin tlik sawm khawh si, tlik zong ah khin fuh chan khi kan thei viar ko la. Fuh chan khi kha tin a chan lo ahcun a khang ahcun sung cu a long kho cu kamtuk fale khi chim lung lung chim so a chan bang in chan ha an kut bang yek la i an mah bang nih fek te an tlai dua an mah te i a thli kho ding ti si ding khi kan rian a si i mah ahcun ka hen ta chuna ko na han la i Hodah ko nan la ti ahcun hika hi um, okay ka hin uh, ka pa sangpa inchungkhar nangmah na fale cungah maw Jesuh Khrih na zul ni khi dai tung da na chan khawh hna khi za na tuah timi kha nangmah nih na tuahmi dia kha na chim kho lo

Okay, thank you. Ah, a thami lung nih rak hal hna cu. Paler ca ri aki lo, dal ning in maw. Innchungkhar ah te, nu le si, su ko cun pa le si zongah, Jesuh Khrih kong chim lo, cun thate i thu ti maw, Pathian bia ruah lo i mi zong kan kho cu, nulpa maw, tampi kan kho i, pa tikah, kan chan, thate chan kan duh hlah cun, kanmah nun hrimhrim ni khan, Jesuh kan pem hau i, Cangkhat relmi cu nun i um lomi cawnpiak kho silo, nun i um lomi chim kho silo, kanmah i nunphunmi bak hi kan chimh hna hna, kan hrawmh hna hna. I nulepa nih Jesuh Khrih tlaihchannak le dawtnak maw an i khel lo cun fale cu zetik hmanh ah kan chan kho hna lo. Kan chan hna zong a fek lomi sila tukforhnak um la, kan nunnak vawleipi kan theih bantukin hi rutuk sual ah kan i ram i kan um tikah zahidah a tha le thiam an khi ka hin kan ruah khawh leng khin maw a tam caah khin maro ahcun chanh khawh kha kan rian nganmi ka si timi kha ka hin ka van i ka sala e ka hin keimah kan le ka maw ka hin tiṭhawnmi dal rung cang li ta suya aw Israel ngai tuah Jehovah kan Pathian Jehovah cu pakhat a si. Jehovah na Pathian cu na lungthin dihlak, na nunnak dihlak, na ṭhawnnak dihlak in na dawt lai. Cun hi bia nihin ah kan pekmi hna hi nan lungthin ah a um lai. Nan inn i nan ṭhut ah siseh, lam i nan kal ah siseh, nan ih ah siseh, nan thawh ah siseh, nan fale kha biatak tein nan cawnpiak hna lai. Ka hi Pathian nih Israel mi hna, nulepa sinah A fawinak cu maw a rak pekmi hna si hihi zulhphung zumtu nih cun ka zulh hrimhrim ding si kan fale nih phut ah hin teh kan fale he hmunkhat te kan um ṭi hin teh Pathian biak maw kan ruah nakhnga zeimaw kan chimh bik innchungkhar ai dang cio lo ai ruahmi zong ai dang cio lo ah khan ka kai luat hna sini mi kha sawm ka van duh hna i innchungkhar ah zultu ser cu a biapi tuk sen zei ruangah na fale caah mu na tuahmi vialte van ruat manh rawl a chuanpiak hna sianginn na kaiter hna kain hnipuan fenh na cawkpiak hna harnak an ton tikah na hnemh hna ti kan dawt tuk hna ka fale tiah ruah pek lo in hnipuan hruk lo khi umter hmanh hlah khi ka daw sanam ah cazah man an tlaih ve la te i cave bantuk in pumsa herhmi vialte cu kan pek kan timh khawh hna kan pek khawh hna an herhmi an duhmi hnipuan fan ai siseh ei dingmi siseh amah cu ka duh tiah cun kan cawkpiak ko hna asinain thla rual te kan pe hna maw taksa cun paw khim men la a sana tein Karla tein khim law i hna hin um Timote kuat tha Delhi changrei ta am mi cu pumsa cawlcanghnak zong a ṭhen heng asinain thlaraulei cawlcanghnak cu zeikip ah a ṭhen hem i atu nun chung ca le hmailei nunnak ca zongah ruahchannak a um. taksa rawl cu kan ei ka paw khin hi a thaizing ah ka am than a sa in thura rawl cu kan thim duh pin ah kan doh ruahchanak umi mi si cu hi ka hin tahchunhnak khun kan kalal te ngakchia dang cang si ka hin nifate na fa le angki na bawm hna maw mah batuk na bawm batuk khan Pathian ralthuam hruk zong bawm men hlah. Atu chan cu kan chan a chiat tuk tikah khuachia pa tei ko nak ding caah ka hin Bible ca Ephesa telruk ca khan ca hai biat ralthuam hring come on i kan zoh dia oi kan ka chok ko lai hi ka hin na fa rawl na pe na fa rawl na pe tawn maw i na pe ka si ahcun Jesuh kha pe ve tu nak changreu ko pe ve Nga a ruh zungzal in an paw a khim khawh nakhnga le an ti a hariam khawh nakhnga atu kan chim bantuk nu Johan de Luc cang sawm thum cang ah a kain kan hmuhmi cu Jesuh nih keimah hi nunnak changreu cu ka si ka sin i a rami paoh cu a rawl a taam ti lai lo a ka zulmi paoh cu a ti a hal ti lai lo zungzal rawṭam ti lo, ti hal ti lonak caah cun Jesuh Khrih lawnglawng a si. I vawlei rawl i kan pek hna bantukin thlarau rawl i pe ve hna u sih. Hi ka hin kan in si khi, kan in si te, kan in si. Ka hin a hin mi hna an um maw? Hi inn a cawmi dawh lo deng a si. Voitok ah cun phone ah cun pumsa ah cun himnak ah um ko. An um a si ahcun an nunchung vialte Bawipa inn chung i a ukmi le a ṭhatnak a dawtnak kha khuahar in zohtertu siter hna. Hika pumhnak a mu, a fone cu pumhnak ti ko si, ka hin pumhnak ah hin biakinn ah hin kan fale hi an hlei maw, an lawm maw, kan inn ah inn i tak sam pa cu maw an duhmi bu an dawi silo maw an dawi nan nuam kho asaan biak nai te for van fial bu nu maw sio le hramhram in dawn dah fale kan biak na phan pina i ka hin khi bantuk in himnak an um bantukin biak an suah hin himnak an neih khawnak hnga cawm biak ngai rian a si i ka hin sianginn kai tar hna maw i sianginn ka hin nu le pa nih ngakchia fale mu sianginn kai talomi um hna lo i zeidah a ṭhat a ṭhami le a ṭhalomi an hngalh khawh nakhnga le an cawnpiak hna na chimh hna lo ahcun a hmaanmi a lo ko nain thihnak a phak petu an in thim sual lai. Kan ral ca ka van rel lai i Dal cang tu la tu cu nan lo cang thil tha cu thil thalo nan ti i thil thalo cu thil tha nan ti khomui kha khawcheu nan ti i khawcheu kha khomui nan ti a kha mi kha a hrun nan ti a hrun mi kha a kha nan ti atu chan ah hi hi a tak a taktak a cang cang hi um pastor van dok thong nong han ti uh zeituk dah Australia chungah zumhnak Khrihfa zumhnak a tlak a rel ka theih cio ko la hi mah a tlaknak kha ei sia a tlak tak thil ruah nan kanmah kan Khrihfa mu chung lila la kanmah kan chung khal lila ra ko mi asi kan fa le mu Jesuh Khrih pehtlaihnak taktak an neih lo ahcun an ra lo lo atu nu kum kum hna chung lo kum nga maw kum ruku maw bia kan palh lomi zong kho seh chim khawh salo mah tikah thaldang ngei cia la ti ahcun nulepa rak si ka te ko la philh ro ka si te ko la mah ruang ahcun hika in um, azeidah a tha zumtu nih cun khrihfami cu dah si a fawinak cu tasnak mu zundin cu zumtu nih cun ding ding sela tasnak si lo le a tu leo voi cami nulu nu um ngala ma um ai ti si lo le a dang pawl khamatu pawl man kha siang ah an ing cang lo chim hna tiah nulepa nih kan chim hna lo cun zeitindah kan fale cu a hmaanmi kha a hmaan lo tilah a hmaan lomi ka hmaan tilah atu chan ah kan, kan phan cang a hmaanmi kha a hmaan lo ka ti a hmaan lomi ka phan ka ti i a fawi ahcun example ah lakangmi cu namba paruk khi an soi e namba paruk khi an soi i paruk khi ka kup ahcun paruk se khi ka um cun puku a se khaka ruahnak a um khamtu ruahnak ahcun a caan cun a hmaanmi a lo nain zumhnak taktak cu pakhat a um i khamnak ahcun amah Jesuh Khrih lawnglawng kha a um timi kha kha zong kha thatin cawnpiak hna mah caah cun ka hin zumtu simi nih cun a hmaan le hmaan lomi zong kha kan chimh hna ding a si i ka hin a donghnak lai ka van kalpi awk ai ti mahka te rian cang sawlun cang rok ah ka theih ang ning so nan ka van rel lai zeitintiah vawlei pumpi a comi nih a nunnak a sung tung seh law a caah zeidah a ṭhen em zeihmanh a ṭhen em lo ka theih mi lawng te a si kain khi ka langhter mi vialte vawlei thil lakin a fakmi brand lawng te a si ti hi vialte ma hin na fale na cawk tiang ah an nak nai tiang ah seh a sana thlau nun thlau se law hi ne na khap kho lo cu kan rama ka tuah mi ati phaisa Atu vawlei cung a rum cangmi Elon Musk hi Tesla dotu si ka si. I Elon Musk nih khin zeitluk in phaisa a tuan naimi vialte khi a nun chungah khin zeitik hmanh ah khin a hman kho ding si lo. Asinain bate vanram kainak ding caah zeihmanh a cawk kho hlei lo. Vawlei rumnak, vawlei fimnak nih zeitik hmanh ah atu raba kan tuahmi kha mu, kha mu tukin a cawk kho lomi a si i kan fale kan thate kan cawnpiak hna lo cun

pali ah kan um i cu ka fale biatak chung nan John nih na nakin kaa lawmh deuhmi zeihmanh um lo i John nih khan ca kuatmi hna si John cu dang hmuhmi si nulpa nih ka hen ka van ti tikah nan ruah kho hna nu ka fale maw i biatak i a ummi fale i hnangamnak le biatak in tlung lomi vawleicung rumnak le vawlei thiamnak vialte na fa vialte he atu chan kan umnak abu prime minister man ke o si prime minister man ke saseh law Pathian dawtnak thei ka tha selaw zeidah ṭhahnem a thi a di kawl cu teh khakha zeidah ṭhahnem hika company vialte thong va ṭul hmanh seh her le iPhone the latest iPhone thong va nei ko seh her le a ṭha bikmi mu thil thong va cawk piak ko asina belte bitak hi a um lo i Jesuh Khrih kha ai tlaih lo ahcun zeidah nulepa caah a si pinah a nunnak ka chungah zeihmanh ṭhen hmu lo i ka ra donghnak bik ah donghnak salai ah ka van kal lai sangvan ah donghnak kha um ti lo ba donghnak ok kan te donghnak ah um

innchungkhar i nu i ukmi chungkhar cu zeitikhmanh ah a ngah ti lo i pa nih hin an car rian kan tuah caah khin kan pale nu mu fale zong khi hei zohkhenh lem lo khi na fa vai si ko cu na ti hmu sa mu fale khi nu ca lawngah kan ruah i cawnpiak hau mu a tak ahcun amah nih a hruai ding si cu pathian lei an nupi kha amah nih a hruai lai i a nupi nih khan a fa kha hruai ding a si i a tampi cu atu chan lem ahcun nu tu ni kha kha hruai le ka cam zong am te Bible carel zong kan pa cu Bible carel hna cu tiah a ruahmi zong an comment cu i Pathian bia kan khah lo zeitindah chungkhar cu in chungkhar zultu tha chungkhar cu mu zultu ser tu in chungkhar cu si ko lai i atu tiangah te um caan he hrai lo atu an hnu kan fale hi an lung a nem rih ko cawnpiak caan lawng ngah rih ko i ka hin nulepa hi a hrupi nan si i nulepa nih ṭhate i Khrih lei nan kalpi taktak hna ahcun fale hi Pathian nih thim kha kha cu thimmi kong nih Pathian nih a dawtnak a theih taktak hna ahcun kha kha cu Pathian dawtnak cu a thei hrimhrim ko lai. i kannih cu tahchunhnak ah church pastor si zong ah Khrihfa upa si zong ah cun Sunday school siangpaw si zong ah kan i zabawmtu an si a zapi deuh cu nanmah nu le pa nan si innchung i nan fale maw Khrih lei in nan ṭhenter hna lo amah a dawtnak in nan ṭhenter hna lo amah tlaihchannak e nan umter hna lo cun zeitluk in caan zong khi Khrihfa upa si zong ah a pastor si zong Sunday school zong i pe u si law ngah lo a ram dong bik a chim bantuk in nu le pa bantuk in fale ngaihchiatertu le a lawmhtertu le Pathian bia i a pek khotertu cu an um lo a tuan maw i mah ruang cun thazang la ṭhan rih ko hna usih kan fale zong nih hmailei ah cun Pathian nih amah sunparnak caah hman chinchin khawh a si ṭhiamṭhiam i kanmah tu nih hin zeitindah hmailei ah zultu ser zultu sertu innchungkhar kan si khawh lai timi kha i ruat hna usih timi kha ka hin a van chim ti duh i Cucu kan chim khawhmi siseh law a ti ko te si ahcun ka hin lunglawm aw tampi ka nei. Ramtung ka van chim ko nan maw tate na ka ngaih ve ko caah khan lunglawm tampi ka ngei ti bu in ka bia ka dongter te law.